Моңарчы югалганнар да. Бу безнең исемнәр. Джейкоб кайда? Белмим, нигә минем исемем анда язылган. Ул әйтмәде. Ул нәрсә тели? Миңа сине һәм Джекны гыйбадәтханәдән ераграк алып китәргә кирәк иде. Нәрсә? Нигә? Чөнки бер кем анда бара. Бик начар кем. Соң булганчы. Минем өчен соң.
Яра кайда? Мин тәртиптә. Сораганың өчен рәхмәт. Ул кайда?
Ул Догинны үтергән. Шуңа ул безнең белән бармас дип уйлыйм. Догин ул кем? Ул гыйбадәтханәдә баш иде. Тылмачны да Сәет үтергән. Чынлапмы? Ул канлы хәнҗәр белән аларның мәетләре өстендә басып торды. Гыйбадәтханәдә имин булачак диде. Миңа шулай диделәр. Бәлки алайса яр буена? Яр буена? Локны җирләгән урынга.
Алар яшәгән җиргә. Анда су бар. Һәм урын да таныш. Яхшырак уйларыгыз бармы? Юк, ярга барабыз. Безгә анда, тизрәк.
Нәкъ бу утрауда барсы да үзгәрде. Барсы да анда аңлашылды. Эльба. Нәкъ шунда Наполеонны иң авыр сынау көткән, чөнки аның өчен сөргеннән дә начаррак нәрсә бар иде. Аны борчыган нәрсә, идарәне югалту. Әйе, аның император исеме калды. Ләкин идарәсез аның мәгънәсе юк иде. Идарәсез үлсә дә була иде. Онытмагыз, иртәгә бишенче һәм алтынчы параграф. Директор әфәнде, хәерле иртә. Әйдәгез минем белән. Лайнус, графикта үзгәрешләр бар. Бүген сез тәртипсез укучылар белән утырасыз. Нәрсә? Гомумән алганда, атна буе. Бюджет экономиясе. Бу хезмәт хакыгыз кимемәсен өчен. Кемгәдер икеләтә йөк булачак әле. Ләкин бүген минем тарихчылар түгәрәге. Сезнең түгәрәккә биш бала йөри. Алар түзәр. Без кызыксынучыларны хупларга тиеш түгелме? Сез бу түгәрәкне үзегез өчен уйлап таптыгыз. Хәзерге вакытта сез тәртипсез балаларга күбрәк кирәк. Аңлаганыгыз өчен рәхмәт, Лайнус. Чынлыкта мин доктор Лайнус. Шайтан алгыры. Булды, күлмәгем бетте. Лесли, нәрсә булды? Формальдегид. Формальдегид булды. Аны ничек чыгарырга беләсеңме? Берничек тә, тик минем алъяпкычларым булса иде. Балалар ахмаклыгы өчен миңа кибеткә барып күлмәк аласы булмас иде. Бюджетны кысалар. Табигать белеме өчен акча бүлеп бирү авырмы икән? Минем лабораториядә илленче елдагы җиһазлар. Нигә шулай? Директор Рельнольдс администратор, ул укытучы түгел. Ул урта мәктәп системасы нәрсә икәнен онытты. Ике тиенгә җәй көне эшләү, аңа искә төшерәм әле. Юк, балалар турында кайгырту. Шуңа дип без эшлибез. Әйдә, хыяллан, хыяллан. Беләм, син күптән бирештең. Ләкин мин әле юк. Алайса, сезнең директор буласыгыз килмиме? Алмаш укытучы әйтте. Мин ничек директор була алам? Сез мәктәп һәм укучылар турында борчыласыз. Сезнең директорга барыбер булса, Бәлки нәрсәдер үзгәртергә кирәктер? Яхшы сүзләр өчен рәхмәт, ләкин мине кем тыңлар? Мин тыңлыйм.

Ләкин мәет янында.
Бу Джейкобтан калган нәрсә. Әйт әле, Майлз. Ул ничек үлгән?